Yes, sir. Okay, thank you very much. Hati nenda kukubuuza Yes. omwami Nelson.
Mm. Aho orikureeba ebiro ebi amaka mingi gashenyukire. Mm. Amaka gashenyukire abamwe nangwa abaraba baazaara omwana omwe babiri Yes. baahukane. Ninga abaana obumwe baakura ba- baahika mu myaka yaabo ikumi engahe. Mm. Haza oshanga ngu kiri very essential kushanga ngu omwana aratuurana na ishe. Yes.
Kwonka hati obwi- obwire obu bihindukire bi- mwa- mwayangana muto mwa- omukazi akatoora ogwe okatoora ogwaawe, Mm. abaana barakira kugyenda n'omukazi. Yes. Hati iwe nk'ekyo kyakubaho omukazi akeecanga, akagyenda akagya ngu akenda kugyenda, Mm. hati yaagyenda n'abaana okaakora ki Mm. kugira ngu abaana abo baakura nk'oku bashemereire kukura? baakura because turakimanya ngu abaana baakura bataine father figure omu magara gaabo Yeah. rearing nku baraburaburamu. Mm. Hati okaakora ki kugira ngu abaana abo baakura omu buryo oburi bwe? Omukazi yaagyenda n'abaana, Mm. ningira abo abaana nibo abatari baawe. Because waakigamba gye ngu o- abaana bo tibakaaba abaawe Mm. kandi bakagyenda n'omukazi. Mhm. So yaabatwara, literally abaana nibo abatari baawe ahabw'okuba nibaza kwororerwa ahandi ahu otaine bushoboorozi. So yaabatwara, mbwenu aha burungi oku abaihaireho emikono omanye ngu ti baawe. Kandi it's not actually by surprise, I have very many women abu nkukira kuba ni interactinga nabo, oraabakugira ngu ahaa ngu abashaija ba hati ngu n'amaryo, ngu nk'abaana ba first born, ngu waaza kushanga ngu abaingi ni baabatari baanyu. especially the first borns Mm. abakazi nomanya some of the marriages today Mm. nizi- they start with I'm pregnant Mm. you don't propose so and how Marriage do etandikira these, aho. how do these Mm. girls do it Mm. omwishiki naija kuba aine abatsigazi beye bangahe Bana. bana Mm. Out of no where ashanga aine ki? Aine enda. These women are strategic. Bo nibaru narondamu owa kureeba agira ati ah Ekiridi niwe arabaasa kuba aine capacity y'okugira ki? Y'okundeeberera Aije n'enda. n'omwana wangye. So na yamutwara mwamara kutaana Mm. really ogu omwana natari waawe waaza kwetegyereza. Because marriage should not start with I'm pregnant. Mhm. Egyo enshobe you know boys girls nangwa nabaziire beitu eka tekutandika na tukore ki oramanya ngu nyenda tinaaza kugiihamu ngu nyowe tinkuza kugiihamu ngu kunakugira oku naaba now am not ready to marry you in the first place. So habwokuba and actually these girls yaine banywani be benyine nibamugira nibanya ngu okashee ngu wenda ngu niwe okutwekire hati niwe ayikiride koona niwe ayikiride nka noshusha ebyo ebiro ebibire ohangire na uncle Paul you understand so oshanga even the very friends b'omwishiki nibo abaineho question mark so na naiwe oshanga ngu nobu orikukitekinga up akaija akakufundikira akagira ngu omutwekire Reero okagira oti shana tutandike kutuura hamwe and all of a sudden okashanga ngu waataahize. Ahari kwanganira reero yaraaba abaana tibaawe. Mbwenu orikumanyisa ngu omukazi yaaza kwangana naiwe, Yes. like abaana baaba bari abaawe ararwana munonga kugira Yeah. ngu agume naiwe, yaaba ari shuwa ngu n'abaawe. Yaaba naamanya ngu abaana n'abaawe. abaana niba naarwana actually Kandi iwe kumumanya. wokuba ori shuwa yes ngu abo abaana n'abangye yes reero omukazi akenda kugyenda nabo yes nobareka bagyenda bakora nkoku babona ninga orasa nokuguma otayaye Ekiri ogire kutuma orondore yagyenda nabo niki? Biriho biriho bikanyiri byingi. Nka ki?
Byingi,
kushanga yaaba nk'omushambani, kushanga
niba niiwe waamutaho nk'ondiijo omukazi, kushanga waamuta nk'aha nkoni, byingi byingi.
Kwonka. Yes n'abashaija abashaija abamwe twine abashaija batari na half baked bari totally they are non baked barikukora ebintu they they actually get married by accident nk'oku naakikugambira so n'obu waakuba oine hopes nyingi ngu omwana n'owaawe kwonka naiwe wenka nooyereeba oti tihaine ahu nkumuta you are not going anywhere. oshange niiwe otaine mu niiwe wenka confidence.
you are a failure nokireeba like you are a failure so ogyenda nonaga entsigu nk'okureeba hariho ogu oraba otari failure by the way kwonka Yes. nk'omukazi abone nk'omurimo nk'omu state house yes koona abo baana orabatsigaza abaana tibakukorwa sente abaana nibazaarwa abantu So ekyokugira ngu nooba oyine sente it doesn't mean that you own the child, omwana taraziirwe sente.
Kwonka nomanya ngu kirabaho omukazi Yes, atwara abaana, yaabona esente Mm. abatware baze nk'okutuura Kampala, yes. iwe amaka gaawe ogombekire nka- nka- nka- nka Ntungamo ninga Mbarara. Omwa- Yaabatwara Mm. okimanye ngu okitwaremu ngu ogwo okamuha omu- obuyambi Wamuzaaraho abaana otandika ozaara abaawe because hati bari baraba batakyari baawe because if she has the capacity kubakwaka akabatwara definitely waasigaza busha. Hati garuka otandike busya. Musha oraagume otegyereize ngu do you expect ngu naija kusya obwire abakuheereze? Na yaaba akuheereza naija kubakuheereza kukuteera. Naaza kubakureetera bakushaba ekibazo agira ati ogu n'oshi barikwenda ngu ogyese oku. Kandi na state Because already- erasapotinga ekyo ky'okugira ngu abaana bagume n'omukazi as long as she is able na state erabaasa kubasapotinga so na waarwana kirabaasa kukugumira kugira ki ku- kuhangura kugira ngu abaana batsigare owaawe kirabaasa kukugumira really so eventually baakusinga amaani bakabatwara you wash Ozaara your abaawe. hands.
Orazaara abaawe.